ndũraria na niĩ ũmũthĩ tiga gũthiĩ ũka ũnyumagarie ũnginyie harĩa rĩu maĩ hau rĩu nĩkĩ ũgwĩkaga hau nĩkĩ ũgwĩkaga rĩu ma no wagũthũkirie magĩthingo Eh? no wakũgũrũkirie Ndiĩ mũgũrũki niĩ. nĩ njũĩ ũguo no rĩu ta rĩu harĩa nĩkĩ ũgwĩkaga ndũgacoke gũikara handũ ta hau kũruta wĩra wĩra ũrĩkũ ndakĩrĩhwo manengera mbeca nyingĩ ciha Ih, ciha tũnengere ndĩrenda kuona mbia Mm. ici Tiocoka gũikara gĩko-inĩ. Andũ matige gũgwĩta mũgũrũki. Njiguaga ũru mũno tondũ nĩ njũĩ ndũrĩ mũgũrũki. Gĩthingo. Gĩthingo.

ici mbia ciothe ngũgũ wa itũra rĩrĩ ituĩke rakwa menye niĩ ndirĩ mũgũrũki rĩu nĩ mũthĩ ũcio rĩ hena mbeca nĩarendirie gakanjũ wona ikuru tũrathimiconi tume na mbe na mbia nĩ tũngĩthiĩ tũnyitwo tũtingĩnyitwo mwena ũrĩa warũgiri wanakĩanda rĩ hena handũ tũngĩrũgĩra

Gĩthingo. Eh? Warire mbeca citũ igĩkũgũrũkia i. Ruo ũũ na gũtirĩ bata wa gũtinda ũkĩmwĩtia mbia. I? Mbeca citũ ciĩ ha? Nis- Nisio ndĩretha koguo ke- ke- ke ndĩmũnengere indo. tigaa nake ũramũhe wake aca mani ti ti wega kũmũtigania ũguo Atirĩ ndona ũru nĩ mũndũ Wee tũthiĩ Ona mũndũ. tũgũcerwo nĩ kamũbango kau gaitũ Ke mani ke tũgĩthiĩ mani

mũciĩ gwitũ nĩ ũgoka Ĩĩ nĩ ngoka pasta witũ nĩ mwega mũno na nĩ ũthiaga kanitha hihi ndithiaga nĩ ũbatiĩ gũthiĩ kanitha Eh? nĩ ũbatiĩ gũthiĩ kanitha Ĩĩ nĩ ndĩrĩte nĩ ndĩrĩ gĩũkaga nĩ ũgoka gwitũ rũciũ mo ũcirika Ĩĩ na ndũkahenie nĩ ngoka sawa nĩ ahonokanagia ti pastor ahonokanagia pastor nĩ kũhoya ahoyagĩra mũndũ agetĩkia na akahonoka maũndũ magacenjia agatigana na maũndũ ma thĩ Ĩ nĩ ngagĩũka. Nĩguo, ũbatiĩ ũhonoke, ũtigane na maũndũ ma thĩ ĩno. Marĩkũ? Maũndũ moru, ũgatiga nginya gũthiĩ na andũ arĩa oru. Andũ oru nĩ ũrĩkũ? Andũ oru nĩ arĩa matahonokete, arĩa matoĩ mwathani. We woka-rĩ, pastor nĩ agagũtarĩria makĩria, tondũ niĩ ndĩ na ihenya. nĩguo gĩthingo gĩthingo Rĩu nĩkĩ ũretha hau? Gĩthingo. Nĩkĩ ũrenja? rĩu nĩ make mau ũraikia mũhuko gĩthingo nĩ mbeca rĩu ũre- ũretha mbeca hau irima-inĩ gĩthingo rĩu kĩrĩa ũrenja hau nĩ kĩĩ akĩrĩ ndacigira haha ndwĩ ona mũtu akĩrĩ ndahandire ũyũ werĩ kĩenjage niĩ ndĩ na ihenya nĩ tũkuonana mbeca ciakwa

Eh? Ũrarire haha? Eh. Nĩ ma we wĩna thĩna. Reke twĩke ũguo gĩthingo ĩ. Nĩ tũthiĩ mũciĩ. Tũthiĩ njarie na mami. Tuone ũrĩa tũngĩgũteithia. Nĩguo tiga kũrega. Ti wega gũkoma handũ ta haha. Nĩ andũ aigana makwĩroreire. tũgĩthiĩ tigana na ici ruta ũte ndũngĩthi nacio ruta ciothe ona ĩno mĩtige nĩ tũthiĩ rũgama tũthiĩ

no nä ndä muonaga ngä thiä å guo ndä å re wenjaga bara Ikara tu wega. Ikara tu wega ũkona. Mami ũyũ rĩ akoragwo ũguo rĩmwe niĩ na gathĩna Gaki. na niĩ ndingĩhota gũkwĩra mami biũ

Eh? ndũkaigua wĩna wasiwasi Mami nĩ aramũiguĩrĩra tha mũno. ĩkĩ ithambo ingĩragũthekia nĩ gĩthiko wagĩtheka tarĩ Eh? Eh, gĩthingo Eh? gĩthingo Eh? hena mũndũ mũrango-inĩ wa bũi karibu